Selâm aleyküm, ürmetli seyirciler! Bu Yüz Üzge programması, studiyada İmran Üseinov çalışmaqta. Qırımtatar sanat erbapları Ukrainanı milliy medeniyetinen tanış etmege devam eteler. Keçken afta Alem cemaat teşkilâtı İvano-Frankivsk cemiyetini Qırımtatar örneginen tanış ettiler.

Birincisinden aytsam, birinci bir-eki kün biz Ukrainada, İvano-Frankovsk da yaşağan cemaatnen laf etkende, birinciden olar bizim kim olğanımızın körip, bizim urbalarımızın körgende kim olğanımızın añlap oña olamadılar. Bular gruzinler ya da azerbaycanslar dep soradılar. Onıñ içün biz añladıq, biz pek doğru yaptıq, kelgenimiz içün, tanıştırğanımız içün. Amma açıq yüreknen bizni qabul ettiler. Doğrusını aytsam, bir öyle bir Ludiy nefes degen şey bar anda, er yıl keçirile Kosif şeerinde. Biz, bizim qızlar, qırımtatar on doğuzıncı asırnıñ kostümın, asırda yaratılğan qırımtatar urbalarınıñ ve öyle bir sovremennoy desem, stsenağa çıqqanda, zemeneviy, stsenişeskiy bir obrazını körsettiler. Pek güzel, açıq yüreknen qabul ettiler edi. Demek, bu KOSİVteki leyhağa da siz qatıldız? E,
birinciden bir proyekt, biz bu yılı bir proyekt teşkil ettik, onı adı Razom, ukraince, eger de qırımtatarcağa terciman yapsaq, beraber. Ne içün beraber? Bizim Qırımdan kelgen medeniyçiler, bizim tatbiqiy sanaat ustaları Qırımdan, yani prikladnoye iskustvoğa qol tutqan bizim ustalar keldi Qırımdan. Biz olarnı Kosif degen şeerge, İvano-Frankovsk vilâyetinde olğan şeerge ketirdik. Ve de bir yaz rezidentsiyası teşkil ettik. Raz, yaz rezidentsiyası ne degendir? Bir güzel yerde yerleşip, bir aftanıñ devamında bizim, Qırımdan kelgen musafirlerimiz, qırımtatar örnegin ögrenip, güzel-güzel örnekler çizip, soñ o örneklerni de bizim Ukrainada yaşağan adamlarğa tanış ettiler. Yani bu kamp değil, yani lager deyin bir leha oldı, öyle mi? Öyle bir yaz rezidentsiyası, nasıl terciman etmecege bilmeyim, yaz rezidentsiya. Ama Esma hanım, yani eger ciddiy alsaq, böyle bir lehalar, böyle ki böyle lehalar ukrainalı ve qırımtatarlar arasında munasebetlerge nasıl faydası bar ve Olarnıñ müimligi aqqında mümkün olsa. Bu pek faydaylı iş, neçün deseñiz, men añlağanımca, ukraintler biz bellegenimizçe, olar bek çoq şey bizim doğrumızda bile, kim o qırımtatarlar, kim olğan. Amma afsus ki, bizim qızlar güzel-güzel qırımtatar urbalarını kiyip çıqtılar sanağa, O vaqıt ukraintsler ayta, bu kim, azerbaycanitsler ya da gruzinler, amma qırımtatar olğanların da aqlına da kelmedi. Biz endi aytqan soñ, bu qırımtatar, qırımtatarların urbaları, bu on doquzıncı asır, bu böyle, Bağışlañ, sovremennıy sceniçeskiy obraz, degende, olar şaşıp qaldı, amma da nazgüzel eken, amma da begenemiz dep, no açıq yüreknen, pek açıq yüreknen olar çoq bileler, çoq isteler bilmege. Yani ukrainalılar, demek, az bileler qırımtatarlar aqqında, amma qırımtatarlar. Ukrainalılar aqqında ne qadar yahşı bileler, bunı aytıp olasıñızmı bizge şimdi? A, biz tırışemiz Yani çoq medeniyeti, bilmege. medeniyeti E, biz, aqqında. biz bilişe, biz tırışemiz çoq bilmege Ukraina meden, medeniyetini. Doğrusı, ne içün deseñiz, a, biz bir, belkim, oşağan, a, bizim qırımtatar ve Ukraina medeniyetiniñ arasında ne oşavlıqlar bar, olarnı bilemiz. A, bir, öyle bir, m, müzeyge keldik, olar ayta, a, Ştan, şalvar, tutqan bir böyle bir yipçik eken, o çukur olarnıñ tilinde. Bizim kiyevniñ, kiyevniñ urbasında toyğa baylanğan böyle bir quşaq, onıñ adı da o çukur. Onıñ içün añlayım, o qadar. Yani quşaq sözü de ukrainalarda da bar, yani ukraina kazakları da olarnı taşıy edi. Onıñ içün oşağan sözler de çoq, olar da onı añlap başlaylar, amma. Bilgiler az. Afsus ki, qırımtatarlarnıñ medeniyeti, sanatı o qadar, o qadar yıl biz bir memlekette yaşadıq, amma bilgileri az. Bilgi az olsa, soñ Elementi nedoveriya, no, neponimaniye. Eminlik yoq yani.
Eminlik yoq yani, e, e, e. Şimdi endi urbalarımızdan da ğayrı da bizim örnegimiz de taqdim etildi anda, bu aqta neler ayta bilirsiñiz?
Ne içün Kosivke bardıq? Keçken yıl Kosev çölmekçileri özüni elementini YUNESKOğa yolladılar. Bu yıl biz bizim qırımtatar örnegimizni YUNESKOğa da yolladıq. Bu aqta da laf etecemiz, mutlaqa. Onıñ içün biz öyle tüşünip baqtıq, eger de bu adamlar Bir dane sualnen obye, bağışlañız. Birleştirilecek. Ee, bir sualnen birleşme yapmağa bu adamlar subetlensinler. Öz-özüni, er öz-özüni sanaatı doğrusında aytıversinler, körsetsinler dep, onıñ içün öyle bir, bir kulturnıy obmeni degendayım da, proyekt obmena. Şimdi eger de Ukraina örnegini ve Qırımtatar örnegini qıyaslasaq, bir de bir bir olğan türler barmı mında?
Doğrusını aytsam, Ukraina medeniyetçileri, olar bizim örneklerin körgende añlay, nasıl temsilleri var onı. Neçün deseñiz, biz olarnıñ Çağırdıq özümizin o yaz rezidentsiyağa. Bizim ustalar bir yedi-sekiz daqqada çizdiler güzel-güzel balaban bir örneklerin. Soñ soraymız, ne köresiz siz bu örnekin, örnekte? Olar bilmese de, bir bilesiz, candan, içten kelgen özleriniñ tüşüncelerin ayttılar, i añlaylar, doğru añlaylar. Men billesem, bu şeyler bir, bilesiz, öyle passiv deyler, o bilgiler bir passivde var. Bizim o qadar yüz, yüzler yıllarnen öyle bir tarihımız bar. Olar añlay, amma çoq öyle, öyle bilgiler yoqtır. Biraz yuqarı ayttız, UNESKOğa yollanıldı bizim örnegimiz. Bu protsedurağa, bu protsedura aqqında bizge biraz añlatıñız, bu protseduranıñ faydasını, yani, yani maddiy olmağan dünya servetler cedveline kirsetilecek, yani muracaat etildi. Şimdi nasıl seviyede bu protsedura ve mümkün olsa, tafsilâtlarından haber etiñiz. UNESCO böyle muracaatlarnı bir çoq vaqıtte baqa, olarnıñ bir protokolları bar. Bu yıldan bir yañı protokol kirsetildi, eki yılda bir kere bir memleketten bir dane muracaatnı olar baqalar. Onıñ içün qısmet olsa, on doquzıncı, yirmiñci yıl da UNESCO bizim yibergen dokumentlerni baqacaq. Ondan soñ aytacaq kirsetecekler bu cedvelge ya da yoq. Eger de. Daa kirsetmemege olalarmı? Olar.
Kimer, kimeri bar, bazı öyle elementler, elementler kirsetilmegenleri de bar. Ne içün deseñiz, kimerisi dokumentleri yahşı yazılmağan olsa. Ya da kmerde, nu, UNESKOda öyle bir annav bar, nositel elementi. Qırımtatarca nas terciman etsem, nositel elementi, bu kim? Bu ustalar. UNESKO içün pek, pek vajnı, bağışlanız, müim. Biz. Bütün aktsentni nositelge e, keçirmege. Ne içün deseñiz? Yani ustalar bunen oğraşmaq kerek.
Ustalarnen oğraşmaq kerek. E, ustalar bu işnen oğraşmaq kerek. Ne içün deseñiz, biz köstermeymiz bir yüz, eki yüz evel, yıl evel olğan, yasalğan, endi, nu, Amma faizğa ursaq, şimdi bizni ustalarımız çoqmı? Eya.
Eger de faizge ursaq, buzın ustalar çoq, künden kün buzın ustaların ustalar çoqlaşa, Allağa şükür. Ustaların ögretmek kerek. Neçün deseñiz, olar episi özüni işlerinde, çölmekçi olsun, ya da demirnen çalışqan, oğraşqan ustalar, ya da nağışçılar, olar. Ayrıca demirnen çalışqan ustalar aqqında soraycaq edim. Barmı bizde öyle ustalar? Bilem ki, Qırımda bar, amma milliy böyle bir örneklernen çalışqan demirciler barmı? Bar.
Eger de körseñiz bu cezvelerin, amma da güzel cezveler, amma da güzel saanlar, amma da güzel zarflar yasaylar, bizim milliy örneklerin işletip, Bar bizni ustalar, Allağa şükür. Keçken yılı maddiy olmağan Ukraina milliy servetler cedveline de kirsetildi bizim örnegimiz. Bu bizge şimdi nasıl faydanı körsete? Yani, añlayışıma köre, devlet tarafından bizim örnegimiz qorçalanaycaq. Amma kimden qorçalanaycaq, nasıl qorçalaycaq devlet örnegimizni ve örnegimizge Örnegimizge qarşı nasıl qorqular olmağa ola? Devlet bizge qol tuta. Bu proyekt, Razom degen proyekt, bizge kerçekleştirmege bizge Ukraina, Ukrainskiy kulturnıy fond, yañı da Ukraina medeniyet fondı degen bir fond bizge qol tuttı, o yardım etti kerçekleştirmege. Biz içün nas endi bir yahşı tarafları ya da yaramay tarafları olmaq mülkün. Çoq adam bu elementni çoq adam bilse, bizim halq taraftan, bizim halq çoq onı özüni işlerinde, nasıl aytsam sizge, qullanalar. Bizim örnek neçün deportatsiyada yoq olıp ketmedi? Neçün deseñiz, o, bizim adetlerimiznen beraber ketken şeydir. Örnek, neçün deseñiz, qız bala on eki, on üç yaş olğanda, bir yüz yıl, yetmiş yıl evel onı anası Ayta otur, endi yavaş, yavaş, yavaş özüniñ boğça, toyğa boğça azırlemek kerek. E, o özü nağışçı, nağışların özü tikip, özü azırlay edi. Örnegelermiznen beraber. Örneklerimiznen, e, bizim örneklernen. Eger de bizim örneklerin temsilini bilmese, öyle bir nakkaş degen qarılar bar edi, olarnı olar evge çağıra ediler, i, o, Qız ya da onı anası ayta, men isteyim, men ailem öyle olsun, qartbabay, qartbitalar olsun men ailemde, neçün deseniz, o bereketli iş, qart adamlarnı baqmağa. Üç tane bala, üç tane qız ya dört tane oğlan isteyim. Yani bu nağışlarda öz isteklerini yapa ediler.
O qızlar öz nağışlarınıñ içine öz isteklerini öyle bir kod dayın yazıp qoya ediler. Kimersi, Hart, biziñ hart analar, vitalar, hart dideler aytalar, bilesiñ, o, böyle bir programmağa oşay, e, soñ sen o, Bir leyha yazılğan leyha kibi, kerçekten de. E, bilgen adamlar da onı körip oqumaq mülkün.
Meraqlı, amma endi bir qaç kere alem Cemaat teşkilâtı aqqında siz ayttıñız. Mümkün olsa tafsilâtlıca, bu nasıl yaratılğan bir teşkilât, nelernen oğraşacaq? Yani endi bilemiz, nelernen oğraşacaq, amma tafsilâtlarnı sizden bilmege isteymiz. Alem cemaat teşkilâtı eki biñ doğuzıncı yılda Qırımda yaratıldı.
Demek, endi büyük bir tarihı bar. Ee, büyük bir tarihı bar, amma Qırımda olğanda bu teşkilât, Bu organizatsiya, obşestvennoye, bu teşkilât, doğru ayttım men, bu teşkilât öyle bir, nasıl aytsam sizge, obşestvennoye zdorovye bağışlañız, cemaat sağlığı suallerinen oğraşa edi Qırımda olğanda. Şimdi endi medeniyet suallerinen oğraşa. Şimdi endi medeniyet suallerinen oğraşa. Endi medeniyet, neçün deseñiz, bizim Qırım Tatar halqımızğa şınçık ne kerek? Bizim medeniyetni saqlamaq kerek. Bildirilgen öyle yahşı derecege kötermek kerek. Ve de ukrain halqını tanıştırmaq kerek. Onıñ içün bir aktual sual olğanı içün biz Kiyevge kelgen soñ bir üç-dört yıl devamında mında Medeniyet suvallerinen oğraşamız. Demek, cebeñizni deñiştirdi sene front. Başlığı kim ola, siz olasızmı? E. Yani nasıl oldı, bu ğaye keldi başıñızğa, mümkün bolsa böyle aytayım, yani sağlıq saasından medeniyet saasına keçirilmege ağır degil edimi? Ne içün degende, belki de mında, Ukrainada bu suval daa keskin turadır. Mümkün olsa, siziñ tefsiriñiz.
Bilesiz, er bir adam özüni patriotizm, vatanperverligini bir türde köstermek mümkün. Kimdir meydanğa çıqa, kimdir bir post yaza feysbukta. Menim vatanperverligim şu Şu medeniyetnen oğraşqanım. Neçün deseñiz, men añlayım, meni halqıma şunçik yardım kerek. Yardım, eger de meni bilgilerim bizim medeniyetni saqlamağa yardım etse, Ne içün yoq? Onıñ içün men, meñ vetanperverligimdir bu.
Çoq sağ oluñız. Endi bu cevaptan biz bu bizim programmamıznı yekünlemek kerekmiz. Men ise hatırlatam, bizim studiyamızda Ukraina medeniyet naziriniñ mesleatçısı Esma hanım Acıyeva bulundı. Men ise sizlernen sağıqlaşam. Özüñizge muqayt oluñız, sağlıqnen qalıñız.